Makadini varimi, tinokugashirai mugoredzva rino ra 2024 muchirongwa chino che Farm 408 chinovhura musangano wekupfuya mhuka nemhuka inonziwo nguruve. Zvinokurudzirwa kuti varimi vanotanga kupfuya zvipfuyo izvi vanofanira vane ruzivo rwakakomba sera VaPauro Gorosi vanoziva zvechingwa nechimodho. Sezvakataurwa muna 2020, zvinonzi pasi pano pane nguruve dzinosvika 778 miriyoni asi hadzisi huku kana mbudzi dzinongoita kunge dziri kuzvichengetedza dzoga nguruve dzinotoda kutorongeka kwakanyanya chaiko nguruve ipfuma huru asi dzine ziya mari neunyanzvi hunodirwa mune mazakwatira imomo Zvinhu zvakakosha zvinofanira kuzivikanwa sokuti dzichagara papi pakanaka, dzichadyei, dzakachena here, zvirongwa zvemishonga nezvimwewo zvakawanda. Nguruve inonaka hayo tichidya poloni iri pakati pechingwa, bacon, pamusoro pepizza iya yekuHawaii inonzi Hawaiian pizza kana kuti geuchi geuchi nesalad iya yetimi nagonzo. asi vanoirima vanotokuudzai kuti kuzoona maidya gauchi gauchi nesalad iyoyo ivo vanenge vaisvitsa ikoko nemuseredzero number one housing zvimba handidi kukuroverai imbwa ndakaviga mupinyi hama dzangu kutanga purojekti iyi kunoti dhurei tichienzana nezvimwe zvipfuyo sezvakaita tsuro huku mbudzi kana hanga Sezvo nguruve imhuka yakakura inokwanisa kureba 1,8 meters nekurema kusvika 300 kgs chaizvo yakura, inoda nzvimbo yekugara huru pamwe chete nechikafu chakawanda. Kana magara mune zvimba zvacho munenge maita mhanza mudzimu unenge wakombora zveshuwa. Zvimba zvenguruve zvinokwanisa kuvakwa nezvidhina, mapuranga kana zvitanda nemapango. Semhuka dzisina mamvere, nguruve dzinodawo chimba chokugara chinodzipa mumvuri kubva kuzuva, chando nekunaya. Stocking density yacho inoenderana nekukura nekuwanda kwenguruve dzenyu, uye nguruve idzi dzinofanira kugara dzakapatsanurwa imwe neimwe dzoga dzakaparadzaniswa sezvatinongoitawo netsuro zvekare. Nekuti nguruve dzinorwa kana kugededzana panyaya dzechikafu hadzisi vanhu hadzina hanya neizwi riya ratinoti diplomasi Munhu anoita basa rekurowa mumwe. ndiani Havano vanokwadziwa. vapi vanorohwa manje Ava vakagara apa.
Vakarogara Ona apa. vakutochidyira vakawanda.
Vakutofunga kuti ava- sezvatinoita nezvimwe zvipfuyo matanga enguruve anofanira kugara akaoma akachena uye ane mhepo yakanaka inopinda ichibuditsa hwema hwacho hunenge hwakawanda uyo ndosaka matanga acho ane mahwindo mahombe achizarurira mweya kuti upinde wakasununguka sezvo nguruve imhuka ine mbiri yekutsvina nekunhuwa ventilation nemvura kana tava kutaura nezvemhuka iyi yakakosha kupfuura dzimwe mhuka dzose pamusha nzvimbo yacho haifaniri kunetsa kutsvaira nekugeza sezvo muchaigeza kakawanda. Mvura inofanira kudirwa nekudirwa sezvakaitwa vana veIjipita veRed Sea vaiitandanisa Mozisi muBhaibheri. Kugeza matanga achona kwakakosha kurwisa hwema hwacho usingarase zvirwere. dzinopiwa chikafu chacho mudzimba dzacho imomo hadzifanire kubuda kakawanda dzinofanira kugara dzakavharirwa nguva dzose nokuti dzinokudyirai imba chaiyo mukadzipa mukana nguruve inofanira kugara kure nemba dzinogara vanhu asi kana hwema hwacho uchikunhuwirirai uye muchiufarira kana kuti hamuna basa nekurwara necholera musaterere henyu zvandabva kutaura pwere iyi hapana zvainoziva. Number two, kudya nemushando. Nguruve imwe inotarisirwa kurema pakati pe30 kgs kana kusvika 350 kgs kana yayaruka mushure mekupiwa chikafu chinoigutsa zvichienderanawo nebreed racho. Asi musakanganwe kuti nzombe huru yakabva mukurerwa. uye hope hadzina ndima. Nguruve yayaruka imwe inodya 2 kgs yefidhi kana kupfuura pazuva. Moedzerawo chikafu kana muchida kuti dzibereke zvakanaka. Saka kana yakadai so kana yabereka so inenge ichidya 2 kg. Inenge ichidya 2 kg kuseni 2 kg ma kuma 4 o'clock.
Yuwii nguruve inodya zvakaomarara hama dzangu. Mukorokoza anosara pasi, dzinodya zvose zvazvinosangana nazvo, senge ikaita nzara hapana chainosarudza. Tsuro itombori naniwo haisarudze nyama chero ikarohwa nenzara zvakaita sei. Chokwadi, penyu panenge pasina rinodoka, chero vana vayo vainenge yazvara. Kana huku inenge yaita munyama wekurasikira matanga imomo, nguruve haigaye, inongotsemura ichienda. Huku yakapinda imomo inotodyiwa. Huku?
Eh. Inotodyiwa. Yakangobatwa chete inodyiwa. Oh. Siya vanhu kunotoona mune moto nemanhenga ndakatotsvaira nezvino. Muna chinosara. Inga imi munoziva wani kuti nzara inodyisa mutupo. Nguruve dzinonzi maomnivore muchingezi zvichireva kuti dzinodya zvinomera zvose nenyama. Zvisinei dzine chikafu chadzinofarira kupiwa kuti havakwanisi kuita bhizimusi. Chidyo ichi ndicho chimwe chinodhurisa kupfuya kwenguruve. Zvinonzi sezvo 80% yekosi yekupfuya kwenguruve iri muchikafu chacho, munofanira kugona kutenga, kusanganisa nekugadzira chikafu chacho kuti mubuditse mari svinu. inoraramisa munokwanisa kutenga muzvitoro zvekurima zvakaita senational foods agrifoods fivet kana kugadzira chenyu pamba izvo zvakachipa ayo masaga estraight feed kana econcentrate inozosanganiswa nemakireshi soya meal premix kana lime sezvo chikafu ichi chichibata zvinhu zvakaita sekukura kwadzo uya hwatinoti huremu zvose nekubereka kwadzo kana kunaka kwenyama yacho kwakaremera zvadzinodya. Nguruve dzinoda chikafu chakasiyana-siyana padanho rehuremu zvichienderana nezera radzinenge dziri. Chikafu chinopiwa mukono wakuberekesa hachisi chikafu chinopiwa vana vabva kuzvarwa. Number 3, health, hutano. Nhava yebenzi haitani kusakara. munozviziva wani munofanira kuchengetedza zvipfuyo zvenyu musangofunga mari chete sedzimwe mhando dzekurima munofanira kuita mwoyo nazvo so musati manyanyofunga nezvehomwe yenyu nguruve semhuka inogovana upenyu hwayo netsvina sehari yemadzisahwira yechibuku nguruve inoda kuchengetedzwa zvakasimba panyaya dzeutano iyo inonzi biosecurity yenyu yakakosha sezvamunoita nezvimwe zvipfuyo zvose munofanira kugona kuona mutsauko pakati penguruve iri kurwara neine utano kuti musarasikirwe nezvipfuyo nemari asi dzine utano dzinorema dzakaumbika kunge hari yemamba uye dzine ganda rinopenya rine ruvara rwakanaka sezvinongoitawo vanhu asi kana ichirwara inenge yakareruka isingadye yakaneta neta kubvunda kutadza kunatsofema ichingorara ichirembera rembera kunge derere ganda racho raumbuka mhino yacho inenge yakaoma nezvinge zvakawanda zvichienderana kuti iri kumborwara nechirwere Chakaita sei? Kune zvirwere zvizhinji zvenguruve zvakaita secoccidiosis, swine dysentery, pig's cause, gastric ulcers, greasy pig, mastis nekurwara kwekufema kwacho iyo inongonziwo respiratory disease muchingezi. Kuongorora utano hwacho nemavaccination program acho nemishonga nekuona vana chiremba vemhuka. kana zvakwidzawo makata zvakakosha because tine atinoti mavaccines kumhuka hanti kuvanhu tine mavaccines mm. kumhukawo tine mavaccines uh, ana swine fever vaccine uh, inonzi faro shuwa vaccine yekuti irege kuita vana vakafa e, tine piglet guard yokuti vana venyu vaberekwa varege kuita mamotalities Zvinhu zvakaita senhomba, mavaccination, deworming nekudhibhisa, mishonga yakaita seswine fever vaccine, ferocia vaccine, piglet good, iron injection nemaantibiotics zvakakosha kungogara zvingori padhuze so seke makonye zvawo kunguruve akabairira anofanira kungwaririrwa nokuti mukasadaro zvipfuyo zvenyu hazvikure zvimwe hazvibereki zvimwe zvinotofa chaizvo senge vana zvavo venguruve vane mbiri yekufa varimi varimi vakavarairwa panyaya yemishonga iyi asi zvirwere zvacho zvizhinji zvinokwanisa kudzivirirwa hazvo number 4 mapoka enguruve mabreeds kumabreeds enguruve senge anonatsozivikanwa muno akaita semukota Duroc, Large White, Landrace, American, Yorkshire neHereford iyo ine ruvara rwunotange rwemombwe yeHereford iyowo inonzi mukota inguruve itema yakabva muno muzimbabwe dzinobereka vana vanokwanisa kusvika masere zvichidzika asi ava vanotonzi vana vashoma pane mamwe mabreeds anozivikanwa durok iyo Inguruve inodiwa nevarimi vazhinji nokuti inokurumidza kukura nekubereka vana vakawanda sezvinongoitawo imwe ine mbiri inonzi landrace inokwanisa kubereka vana gumi nevashanu panguva imwe. Duroc inokwanisa kugarisana nekuipa kwekunze kunge chirhodrana. Hainyanyonetsi kurera tichitarisana nemamwe mapoka enguruve ari pasi pano. kana kuti munokwanisa kutenga iyo inonzi large white iyo inombodaidzwa nezita rokuti yorkshire chimutumba chenguruve chinodonhedza chino musika chinokwanisa kufura 400 kgs a ah, kutopikisana nemombe nhaimi ndosaka varimi vazhinji vachida mhando yenguruve iyi nenyaya yenyama Landrace ine nyama yakawanda sezvo yakareba uye pamusoro pekuti inobereka vana vakawanda, inogona kuvachengeta zvekare. The average weight of an adult Belgian landrace pig is between 350 and 400 pounds. It is an excellent mothering breed, and the sows are known for their excellent nursing skills. Nguruve dzisinganyanyotemesa musoro panhau dzekubereka dzimwe ndodzakaita se American Yorkshire neBerkshire. Kana mafunga zvenyama, tinokurudzira kuti mutarise iyo inonzi Hereford, Duroc, Landrace, Large White kana Hampshire. Dzose idzi inguruve dzinodonhedza musika. Number 5 breeding kuberekesa Sezvatinoita netsuro zvekare, nguruve dzinoiswa muzvikamu zvikamu muchimba chadzo. A. Mukono unonzi mabhowa muchingezi unogara woga. B. Hadzi inonzi sow dzinobereka dziya dzinogara dzoga zvekare. C. Dziri kuyamwisa dzoga vana dzinogara dzoga uye vana vasati vakubereka vabva kurumurwa vanogara pavo poga zvekare muchipatsanura hadzi nemikono hongu sezvandamboreva paya Pazvimba ipapo panonatsokwezvwa homwe pakutanga kupfuya nguruve. Mukono unogara woga wozopiwa hadzi nenguva yakasarudzika kana makuda kuti dziberekana iyo yatinoti servicing yemabreeds munofanira kuita mabreeders enyu aya asingatengeswi nekuti ndiwo anenge akabata goho renyu regore nguruve dzinoda mwedzi mishanu kusvikira mitanhatu kuti dzitange kuberekana zvozobereka zvemakore anouya kurwedzi inokwanisa kupfuura makore gumi nemashanu ichirarama 15 to 20 years nguruve mukono imwe inokwanisa kushandiswa pahadzi dzinoita gumi neshanu nemakumi mairi 15 to 20 souls hadzi dzine minyatso yakawanda ndidzo dzakanofitira kuita vana vakawanda chine gestation period yemwedzi mitatu kana zana gumi nemazuva mana chete iyo 114 days nguruve sehadzi yacho inotanga kubereka vana yane mwedzi mishanu zvichireva kuti mwana wenguruve dzenyu dziya mumakore mairi dzinenge dzatoputitsa danga nekuwanda kana dzisiri kufa kana kutengeswa hewo chimbapairo chevana chaicho chipfuyo ichi chinozivikanwa nyaya yekukurumidza kuwanda pamusha sezvo nguruva dzichibereka vana vanotambira pagumi negumi nemana 10 to 14 kids uye vana vachirumu rwakapfuura mwedzi zvinoreva kuti hadzi imwe inokwanisa kukupai vana makumi matatu pagore mukarongeka chifungai kuti kana hadzi dzenyu dziri nhatu kana kupfuura munowana vana vakaita sei imi munofa nemari mazvidzwa kufa kuti fii mari inouraya kana kutopfuura maererano nebreed racho chikafu nekupfuma kwemagenetics acho zvivana zvacho zvinokwanisa kusvika 60 kgs uremu ne6 months apa ndipo vamwe varimi pavanotanga kutengesawo nyama bcoz inyaya yeproduction bcoz nyaya iripo ndeyekuti mhuka idzi ndidzo kuti yaberekwa tofanira kuti pa6 months inenge yakuti pakuma 50 to 60 kg Number 6 zvishandisiro Pork yakazara protein nefat. Pane mupokano pakati penyanzvi dzokudya vamwe vanoti iwhite meat nekuti ine ruvara rwakada kuchena senyama yehuku kana tsuro asi dzimwe nyanzvi dzichiti Hongu, inyama yakachena asi kwatiri ired meat nokuti hatingaiise muboka imo mewhite sezvo isina utano sezvinoita dzimwe nyama dziri muboka mewhite meat iyi. Nyama yenguruve inozivikanirwa kuzara mafuta ndokunobva chirevo chechishona chedu chekuti kuzvikanga nemafuta ako kunge nguruve. Izvi zvinoreva kuti kuzvipinza muna taisireva uri wega wega zvako. Sezvatinoita nenyama yenguruve kana tava kuikanga kazhinji kacho hatitomboidire mafuta inozvikanga yega sezvinotaura chirevo ichi sezvo mukoko wemaprotein inodiwa nevanhu vanoita zvekusimudza simbi vanenge vachida kusimudza kana kuvaka miriviri yavo vaye vanenge vaka kwara kana kuti vakuda kuvaka mamhasuru avo Nyama yenguruve iyo inonzi pork inogadziriswa bacon, polony nemapork chops. Kune inonziwo lard kuchingezi. Ayo ndiwo mafuta anoshandiswa kugadzirisa sipo, mafuta ekubereka kana feed yezvimwe zvipfuyo. Ganda racho zve rinokwanisa kuita leather uye zondo racho richigadzirawo iyo inonzi gelatin nezviro zveglue. Number 7 musika market Nyama yenguruve ine market hombe. Nguruve dzinokwanisa kudyika nyama kubva pamwedzi mina kusvikira mwedzi mitanhatu zvichienderana kuti dzakura sei, asi mushambadzi haagare pasi zvisinei. Zvenguruve zvinoda kunzwisisa kuti musika wenyu kwamunogara ikoko kwakambomira sei chokwadi. Chokwadi, munokwanisa kudzipfuya kunzvimbo kwevanhu vasingadzidye nenyaya yezvitendero zvavo. hanzi kune dzimwe nyika dzakaita sedzeuislam idzo havatodi kutoiona zvachose chokwadi ndochokuti musangopfuya nguruve dzakaona musingazivi kuti mukuda kuzodzitengesera ani dzasiyana nehuku dzechibhoyi dzekuti munokwanisa kutengesa chero nguva hayo chero dziri mhenyu musingadzibuditsire mari nguruve dzinodya uye dzinodya chikafu chinodhura haisi mhuka yemakabheji munozviruza hama dzangu tsvagai uko kumabhucha maabatwa mabhawa nedzimwe nzvimbo dzekudyira motaurira navo kuti mupote muchivatengesera nyama iyi nokuti varimi vakapfuya nguruve dzavo vasina kudzitengesera vakazopedzisira vakutodzipa chikafu vasingawani mubayiro wacho izvi zvakakonzeresa kurasikirwa kwemari nepfuma yekurima chero yemuhomwe mavo futi sezvatinongoita nebhurela rinenge richidyisa richipedza chikafu asi risingakwanise kuuraiwa asi ko vakaita zvemafriza wo zviya friza hari nhongwe in a month i spend 10 to 14000 for feed because they, they eat a different feed the bigger ones they, are, they have their own and the, the pregnant one and the milking one they have their own and the piglets also we have to give them their, their feeds ya mazvionaka nguruve dzinoda vanhu vane humwe dzavo dzakasimba pasi pano pose pane nguruve vakomana nyika iri pamberi pekupfuya nguruve ichina iyo ine nguruve dzinosvika 450 miriyoni sezvakataurwa muna 2023 hei gaya nyika yezimbabwe inopinda kangani imomo muno muafrica nigeria ndidzo shasha chaidzo dzenguruve vachipfuya 350000 metric tons dzenyama muna 2020 uye vachitarisirwa kuwedzera kupfuya uku ne 222 pesente kwebhizimusi iri tichienda muna 2050 zvezevezeve chirevo segore rakapera tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi chefam 4081 izvi zvanga zvitori zvishoma shoma panhau dzenguruve chokwadi ndechokuti nguruve chipfuyo chine mari zhinji nenhau yekubereka kwayo hachisi chipfuyo chakapfava hacho hatidi kunyeberana kuchengetedza asi kana mune shungu nekutenda zvinoita hama dzangu tinokukurudzirai kuti muzvitsvagirire mumwe musvo nekushanyira nyanzvi dzakagara mumaitiro ayo kana muchifunga kuti mazvifarira zvekuchengetedza chipfuyo ichi kuchauya zvimwe zvirongwa zvinodzikisa gejo kupfuura izvi zvinotsoongorora maererano emishonga zvimba, madyiro acho, chero musika wacho wenguruve nezvimwe zvakakosha zvinofanira kuzivikanwa nezvechipfuyo ichi. Asi zvanhasi tinotenda nenguva yenyu yamatsipa kusvikira patichazoonana muzuva ramangwana tichitarisa zvimwe zvipfuyo pano paFarm 4081 tinoti sarai zvakanaka uye muve negore rakanaka varimi. Makadini zvekare varimi? Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 tine magroup paWhatsApp anopa mukana wedzidzo nekutengeserwa ayo anoita Dawes Cave Rabbitry retsuro neHuku 4081 rehuku nemamwewo atinoziva. Magroups aya anokupai iyo yatinoti network ne Marketing Opportunity, Uyu uri mukana unokubatanidzai nevarimiwo vane ruzivo kana kuti vanotengesa. Kungava kutsvaga zvipfuyo nezvirimwa zvakaita sehuku dzemabhuroila kana zvirimwa zvakaita semacabbage amunenge muchirima, chero masteel products ekurima semakeji ezvipfuyo nemabagla bar

nekurima saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi zvekare musare murugare kusvikira patichazoonana zvekare varimi